Kene de bu cedvelge kelelim. Biz böyle bir cedvel yapmamıza ne mani oldı? Ve bugün de bugün bunı yapma, bunıñ içün aslında devletçiliğe de ihtiyac yoq. Bizim dünyada çeşit grantlar var, çeşit konkurslar var, çeşit imkânlar var. Bazı devletler bize imkân tanıy, başqa devletler. Bizim zenginlerimiz var. Adi, qardaşım, bir dene zengin, on tane millionerimiz varmı? Ya, var, on tane multimillionerimiz var. Her biri bir insan oqutsa. Bizim halqımız öz-özüni de perspektiva aqıda, aqqında tüşündirse edi, üyden ziyade, arabadan züyade, balalarınıñ toylarıdan ziyade, halqımızıñ perspektiva o başqaca bolur edi. Amma Baykşe, meselâ, o, köyle, köy soymağa ya qurban soydırmağa o, para tabar. Amma üç kişine tasil bermege ya yatırım etmek, mında bir biznes açtırmaq, özüne içün tügül, başqalarğa iş yerleri açtırmaq içün, olarnı ögretmek, şu kapitalizm devirinde nasıl biznes alıp bırala eken, Bolmay o. Türkiyeden yüz dene, biñ dene qurban yollayanlar oluy. Amma kimse de kelip, demek ki, bu aspiranturanıñ, bu mütehassıslarnıñ meselesini bu şekilde sofraya qoymadı. Qoysa edi, ikna etse edi, adamlar berer edi, bermecek değil. Bunıñ ispatını söyleyim size, bu qaçıncı sene oldu, belki eki biñ sekizdemi oldu, Türkiyeden bir iş adamı keldi ve şu Ayşe restoranında Restoran dollu, içinde bizim yolbaşçılarımız, orda bizim ziyalılarımız. Kene de tek bütün şey yolbaşçılarımıznı yüklemeye kerekmi? Bir sürü insan, adam çıqtı, söyledi, qardaşım, saylanıız, üç, beş insan ve men bu insanları ve bana söz beriñ, onlar oquyan soñ qaytacaq Vetanına, men bunları dünyanıñ eñ güzel universitetlerinde oqutayım, masterini, aspiranturasını yaptırayım, yetiştirip ketireyim size. Teklif etildi. Amma teklif ortada qaldı. Demek, baqıñız, demek, diyelim ki, yolbaşçılarımız aqıl etmedi, çıqıp da, ay, qardaşım, cetveli vermediler onlara, bizim cemaat erbabımız bar. Efendim, şu teklifni kim diñledi? Şu tolu restoranta içinde kim toplandı? Şu, tamam, şu teklif olarnıñ arasında soramaq kerekti endi. Onı diñlemegen, bilmegen, işitmegen soyunı ne aytacaqsız? Bulacaq şey tügül de. Amma kim toplandı, olardan da soramaq kerek. Yoq, demek istegenim, şimdi demek ki, eger ki bu Qırımdan, bütün şey Qırımda çözülir, dünyada altı million qırımtatar ola bilir, siyasetşınaslar ola bilir, diplomatlar ola bilir, multimillionerler ola bilir, ketirme sudan digirmen dönmez, biz vatanda ne qadarımız, eki yüz biñ, üç yüz biñ, beş yüz biñ, Bizmiz bu işi yapacaqmız. Amma biz güzel yapsaq, onlar bize yardım eter. O altı million insan da yardım eter. Eger biz kendi ihtiyaclarımızı doğru köstersek, eger kelgen yardımları kerekli yerine masraf etsek, qullansaq, onda, amma birinciden biz, Öz strategiyamızı, öz yolumızı belgilememiz kerek. Biz degende siz mına üç yüz miñ kişiler aqqında söyleysizmi? Er köylü, efendim, er köylü, er köyden kelip de sizni aqıuş tutamı? Ya kim aqqında siz söyleysiz? Biz, biz, biz, mına şu restoranda toplanğan soyları, olar em Türkiyeniñ lafite edeler, em devlet liderleriniñ lafite edeler, em de çeşit teşkilâtlarnıñ lafite edeler, olardır. Şu köyle bir Qarasuvbazar rayonından ya İslâm Terek rayonından ne körgeni bar, ne bilgeni bar onıñ aqqında. Belkim onıñ qızı ya başqa bir bala bek becerikli, bek istidatlı, onı da ögretmek mümkün edi. Amma şu mına onı dinlegen, işitken soyları şu köyle aqqında çağırmadılar, demediler de onı. Demek, bütün halqna qabaatını onıñ üstüne indi qoymaq mümkün tügüldi. Nazir bey, biz degende, elbette ki, ziyalıyı Qast etem men. Çünki bir milleti kim temsil eder? Ziyalısı temsil eder, siyasetşınası temsil eter, ocası temsil eter, professorı temsil eter. Biz degenimiz ziyalımızdır, bizim ökte ketken, ne, içtimaiyat saasında çalışqan insanımızdır, cemaat erbabımızdır, biz o. Efendim, bir taraftan men siziñ qarşı tügülmen, şu, ne, Müellif, siziñ sözüñizge tügülmen. Başqa taraftan, siz de aynı yol nındainde kelip kettiñiz. Siz deysiz, mına, devlet qabaatı bulunuv, amma anı şimdi taptıq niayet, da, endi şu ziyalılar eken. Ziyalılar kerek zamanı onı degeni yoq. Ya, o ziyalılarnıñ mıtlaqa da qabaatı bar, mıtlaqa. Ne içün tügül da? Çünki ziyalılar da endi bir gruptır. Da kene de onda bir çalışa, Aylık yamaş ya başqa bir şey ala, amma halqqa borcunı qaytarmaq da endi istemey da, çünki onıñ da vaziyeti ceterli qadar. Kene de, ya toq, ya toq tügülmiñ. Başqa fikirler yoq, yazıq. Asıl da bu toqum, toq tügülim. Biz ep aytamız, işte, eki yüz yıldan bizi kötekleyler, eki yüz yıldan beri bizi qıynaylar. Men size aytayım bir şey, menim bu fikrim, bir millet, Sıqıldığı zaman, bunı bir Eduard Kulpin Gubaydullin bir diyen bir akademik bar edi, öldi ketti o, onıñ bir güzel bir çalışması bar ve şöyle bir şey ayta, İnsanı ve cemiyetni bir hücreye benzete ve bir soğuq olsa, bir telüke olsa, o hücreler çoqlanmaya başlay, immunitet, zaşita, anlaysıñız, e? Ve milletler de öyle. Ve bizim halqımızı alsaq biz, Eñ çoq inkişaf etken zamanlarını baqıñız, Mengli-Giray zamanı. Bunda fitne, hanlar arasında qavğa, Litvaniyadan, Doğu Avrupadan Hacı Giray kele ve bir öge atılım kite. Alayıq Gaspıralı zamanını. Bugünki zamanımıza baqsaq, o vaqıt şariyatler yüz kere daa beterdi. Amma neler yapıldı? Alayıq, Noman Çelebici han zamanını, o zam, düşüniz ki, imperiyalar yıqıla edi. Demek istegenim şu ki, bir milletin içinde zorluqlara baqmadan, eger, amma bir yolunı belgilese, nereye ketkenini añlasa, strategiyanı belgileyip adım, adım atsa, iş olur. Amma biz diasporayı qabaatlasaq, özümiz, kimseyi qabaatlamayıq, ziyalıyı da qabaatlamayıq. Biz meseleyi ortaya qoyayıq. Ve mesele şu. Biz, toplanıp, şurda, ziyalısı, siyasetçisi, cemaat erbabı, toplanıp, öz aramızda, ya eñ azından yaşlara bir aytıñız, qardaşım, yigirmi birinci asırda bunı bugün söyleycekmiz, bu, bu zenatlar öge kiti. Ay, bir kampaniya açayıq, misal, bu Ukraina zamanında bir kampaniya vardı, er insan bir talebe oqutsın Qırımda. Ufaq-tefek, yani otuz dollarmı ne para bere ediler talebelere. Güzel şey. Bunı üst seviye çıqartmaq kerek. Misal. Güzel şey, amma ceterli qadar, ceterli qadar tügül de. O kene de indi ilâc tügül, o sadece ilâcnıñ bir körünişi. Men onı endi ayttım, belki siz onı da zan etmediñiz. Men dedim, halqımız, milletimiz sönüş arfesinde bolıp tura, amma aynı zaman onı añlamay. Meselâ, endi bir hasta kişi bolsa, hastalıq avır bolsa da, belki bazı, bazı zamanları ilâcı bar, bazı zamanları ilâcı yoq. O, ilâcı bolmasa ne yapacaqsıñ? Amma ilâcı bar ise, sen hastağa da endi şu ilâc beresiñ, onı alasıñ, içersiñ de endi tedaviy alırsıñ dep aytsañ, amma o ilâcnı tükere, yoq, kerek, men yapmam de onı, al qoluñ menden dese, mıtlaqa ölecek. Şimdi halqımız mına bu saylavlarnıñ qarşında tura. Ya ilâcı alacaq, ya red etecek ilâçtan. Red red etecek ilâçtan halqımız, amma daima red ete. İlâc bellimi?
Biz daa ilâcı belgilemedik, ortaya qoyma ilâcı. Biz astalığı belgileymiz, ilâcını da belgilemedik. Keleyik ilâca. Misal, otuz yıldan. Bugün olan zena, mına, bunı bütün mütehassıslar dünyada ayta, otuz yıldan bugünki olan zenaatlarnıñ belki yüzde yetmişi olmaycaq. Zenaatlar degişecek. Başqa zenaatlar olacaq. Kompetentsiyalar olacaq, bunı bir qaç yerde de artıq qonuştıq, naptıq. Sizce, e, bu yeni zemaneviy zenaatlara, zemaneviy, kene de, ebet, siz, e, zenaat uzmanı degilsiñiz ve ya bu, e, mevzuda belki bir müt, müt, mütehassıs degilsiñiz, amma siziñ fikriñize köre, Biz halqımızı nasıl yollarnen bu zemaneviy zenaatlarğa, bugün misal robototehnika olsun, bugün virtualnıy realnost olsun, iskustvennıy intellekt olsun, dünyada çeşit böyle mevzular açıla ve yeni imkânlar açıla. Efendim, şu ne meselelere qaramaq içün oğa mıtlaqta endi Krım Real Qırımdaki vaziyeti qoşmaq kerek. Meselâ, robototehnika Qırımda bolurmı? Meselâ, şu, bilmeyim de, virtual bir şey Qırımda bolurmı? Qırımda yaqın zaman tek askerler qalır ve emekliler qalır. Kim fabrika açacaq mında robototehnika? Kim şu ilmiy merkezler açacaq mında Qırımda? Kim oğa ruhset berer Qırımda? Tamam, kene de aytamın. Qırımtatar halqnı onıñ çeşit kişileri Qırımdan qaçıp ketken soñ em robototehnika uğraşacaq, em de şu astronavtika uğraşacaq, em ne ise de. Amma bugünki Qırımda, demek, bütün bizim planlarımız, stratejilerimiz ya printsip olaraq şimdi ne vatan, ne millet, ne bir şey, sadece insan inkişafı kibik, o Künbatışta ve dünyada bek ünlü bir şey. Er kes, meselâ, Braziliyada tuvdı, soñ da İngilterege keldi, onda tasil aldı, soñ Japonğa ne bardı çalışmağa, bay boldı, bir şey, endi Braziliyağa selâm bere, zaman-zamanda, endi on yıldan bir kere. Tamam, bu yolnen baracaq bolsañ, mıtlaqa Halqımıznıñ perspektivı bar, amma Qırımda tügül. Gene qabul etemem. Tamam, bir taraftan qabul etem, Qırımda bugün bu şeyler olmaz. Amma dünya bugün küçük bir köy alına keldi. Bugün insan Qırımda ve ya Bağçasarayda ve ya Cankoyuñ bir köyünde oturıp, yeter ki internet olsun, dünyada iş yapabilir. Er sahada bu ola bilir. Ebet, robototehnika bugün burada yapılmaz. Amma robotlarnıñ çalışması içün programmalar bar, yazılımlar bar. Şurada Canköy köyünde oturan bir adam elinde notbuk, Wi-Fi, o softı yaza bilir, tehnologiyasını yapa bilir. Yani o demir, o robot, o programma olmadan bir demir yığınıdır. Men, baqıñız, so, ebet, bazı insanlar kiter, aynı onı başı. Bazı tügül, beler, beler, beler, beler, ve biz ondan da endi, e, yol körsetirmiz. Ket Qırımdan, Qırımda bir şey yoq, Qırımda qalma, çünki Yani Qırımda şimdi- qalsañ, e, bir şey cetişmezsiñ de endi başqa bir, e, e, ne o, e, qısmeti, e, tap dep de endi. Biz yol açtıq da endi toqtatmaq istemeymiz. Öylesem çınlapayıq, qardaşlar, Vatanda yaşayıq, çoban olayıq, amma saqın şındaki innovatsiya, robototehnika bu şey aman-aman tüşünmeyiz, günahtır, aramdır, yoqsa Vatanda qalıp çalışamazsıñız, böylemi tüşünmemiz kerek? Yoq, aksine, yol açıq, buyurıñız, Amerikağa, Türkiyege, Romaniyağa, şimdi bu yolnen baramız da. Mında endi onda barmacaq soyğıy tek çaban qalsın da endi, elli miñ bilmeyim endi, ofitsiant bolıp çalışsın da endi çeşit qırımtatar lokantalarda. Bu qadar halqımız mında ceter. Başqalar da endi işte endi bilgili bir kişi ya inkişaflı bir kişiler isteseler eñ az Kiyevge, Moskovağa barsınlar. Daa ziyalı bolğan bolsa endi New Yorkqa ya endi Ankarağa barsınlar. Biz bu yolnıñ endi ketip başladıq, onı añlamaq kerek. Men dedim, siz özüñiz deysiz, deñde on beş yıl da başqa bir çet memlekette yaşasa, soñ qaytmaz. Qaytmasa, bitti iş. Peki, içtimaiy, gumanitar ilimler, bu sotsiologiya, psihologiya, bilmem, bu saada bugün artıq tehnologiya o seviyege keldi ki, isküstvenniy intellekt, filologiya, bugün dünyanıñ bütün ilimleriñ ortasına filologiya, psihologiya, sotsiologiya kele. Çünki öteki o tehnologiya ya virtual tehnologiyalar öğretmek içün, içtimaiy, gumanitar ilimler içün bulunğan yeriñ müim değil. Bu man tamam ile razıyman. Lâkin sen tilşnas bolsañ, içtimaiy-şnas bolsañ, siyasetşnas bolsañ ve ilâhre, mında Qırımda, Sen oturacaqsıñ, maqaleler yazacaqsıñ, bilmeyim de, şu programlarda iştirak eteceksiñ. Üyge qaytsañ, onda balalar bekley, ya balalar yoq, çünki sen üylenmediñ, üylenmediñ, çünki üyiñ yoq, üyiñ yoq ise, bir yerde tam, valla, bu gumanitar alanda çalışqan soyları, olar er toplum içinde, er cemaat içinde. Ya cemiyet içinde olar bir ayrı bir vaziyette buluna. Demek, olarğa devlet yardım bere, olarnıñ siyasiy grupları, olarnıñ ne oligarh yardım bere. Mında, Qırımda öyle şey yoq. Tilşınaslık bulmaq istemiz, şınaslık, qaranıız! Ne, nenen olar yaşacaqlar? Bilgi toplamaq mümkün, öğrenmek mümkün, amma çalışmaq ve yaşamaq yeri yoq olarğa. Nadir bey, siz içtimaiy-gumanitar ilim aytqanda, ebet, klassik manada edebiyat, felsefe, tarih deseñiz öyledir. Faqat bugün içtimaiy-gumanitar ilimler, bu psihologiya, edebiyat, tehnologiya ilimleriniñ, innovatsiya ilimleriniñ, nasılını aytayım, taşeronlığını yapa. Yani o ciddiy paralar da qazanmaq mümkün bu işte, o bir biraz farqlı sektör, amma onı qapatayıq biz, devam eteyik yolumıza. KİPU, şimdi KİPU bir manada bir teknik universitet, misal, bizim oquğanımız, çalışqanımız universitet, orda makina bölümü bar, elektro elektronik bölümü bar, bilgenim qadarıyla. Men bilem, programmistler, yani yazılımcılar iyi ve dünyada çalışalar, bizim Qırımda oturğan programmistler dünyada çalışalar ve iyi para qazanalar. Onıñ dışında bizim tehnikerler, sizce KİPUda eñ büyük problemamız nedir veya problema yoq, belki her şey çoq iyi, neden bugün KİPU tek yazılım sektöründe değil, diğer sektörlerde de güzel mütehassıslar çıqartamay?
Men şimdi pek praktik bir cevap berermen sizge. Çünki on dört, on beş yıl şimdi dersler beremen de, çeşit mevzularda KİPUda. Ve eñ balaban, eñ balaban problemam, Onda oca bolğanım içün o talebelerniñ kelişi. Demek, gruppamda otuz iki ya yirmi beş kişi cedvelinde siz aytqandañız bar, beş, altı kişi keleler derslerge. Soñ imtian zamanı kele, közüme qaray, bir şey istey menden. Men ondan bilgi isteymen, o menden imtian notı istey. Ve ne bile edi, ne kele edi, ne bile edi, ne örene edi, örenmek, bilmek de istemey. Demek, biz halqımız aqqında bilgileri toplamak da, zenaatı toplamak, bilgisiz o bolmay zenaat. Amma yazıq bilmim endi, sovet devirinde o başlandı, er qırımtatar bala oqusın dep, amma oqusın, o oquş manası bek ters bir şeyge endi çivirildi. Demek oqumaq bilgi toplamaq tügül, oqumaq demek diplom qoluna tutmaq. Ve köbüse müendisler ve başqalar da yazıq ve yazıq olar çalışalar. Kim çalışalar? Çaban çalışa. Tüccar çalışa, bu, bilmeyim, bazarda benzin sata, ne ise. Oğa desen, bilgisiz yaşamasıñ. O dey, eh. Ve başqa da aytayım, bazılarnıñ eki-üç yıldan ziyade oquğan soñ mağa keleler, imtianğa, soñ mağa qaray, Añlamay ne etey? A men de oğa qarayman şaşamın da, çünki ne day o üç yıl oquğan eken. O maña qaray-qaray bir şey bilmek istey, amma o bir şey bilgi tügül. Nadir bey, talebelerden şikâyet etesiñiz, elbet, amma men. Valla, sizni diñlemek mümkün tügül. E, er şeyge şikâyet. Siz bir şey diñleycek bolasızmı? Men size vaziyet añlatamın da, men iç kimsege şikâyet etmeyim de. Yoq, tamam, tamam, men demek istegenim, şimdi diyelim ki, Yüz insan oqudı ve ya biñ insan ve ya on biñ insan oqudı müendislikte ya da ya beş biñ insan, bunlardan yüzde beşi çıqıp da bir mütehassıs ve olup özüniñ duyurması kerek, belki de duyura. Yüzde beş bar, yüzde beş bar, belki yüzde on iki bar. Kelelim işniñ başqa tarafına, eger birinci, ekinci kursta, sınıfta talebeler yahşı ise ve soñ bozula ise, demek ki, universitet sistemasını oturtmağandır. Aynı talebeler gidip Amerikada oqusa veya Singapurda oqusa uyalar? O bam-başqa paralar tölecek onda. Şu paralar içün oqur, ya tölemez. Mında ya bedava, ya, ya bek ucuz bolıp çıqa oğa. Bunıñ içün şu bedava bir şey bolsa, o endi sayğı, ne, manası bilmey ve onıñ fiyatı bilmey. Belki bu da ola bilir. Pek meraqlı bir noqtaya keldik. Yüksek keyfiyet, kaçestvo. Böyle bir tüşünce, menim bir hayalım var. Diyelim ki, bir qırımtatarı ne yaparsa eñ iyisini yapması kerek, number one olması kerek, bir numara olması kerek. Biz halqımıznıñ içinde böyle keyfiyet añlayışı varmı? Ve bunı biz yapabilir miyiz? Misal, bir qırımtatarı bir film mi çıqarta, bir şarkı mı yaza, bir kitap mı yaza, bir maqale mi yaza, bir universitet mi qura? Eñ iyisi olsun. Özüñiz bilesiz de, endi bardır, çünki kene de eñ birinci satırlardan onı başladıq, Krımtatar mıçhasısları qaysı bir alanda yoq da endi. Mına soñki yılları Eurovideniye meselâ da, kim qazandı? Krımtatarı, bütün dünya onı kördi ve ilâ qıta. Demek, tek tek bar. Amma, kene de endi bütün halqnı alsaq, bilgi ve ahlâq yerine halqnıñ canına yazıq ve yazıq paralıq yer aldı. Para, paranıñ manası, paranıñ fiyatı, qıymetligi er kes bile, añlay, onı qazanmaq tırışa. Bilgi, boş bir yer. Para bolsañ, bilgi kerek yoq. Onıñ arası bağlantısı qırımtatarı añlamay.
Amma kapitalizm dünyası bütün parası üzerine qurulğan. Biz kapitalizm körmedik, körecekmiz, yoq bolurmız. Amma asıl, esasen kapitalizm dünyası para üzerine qurulğan. Amma bununla beraber bilgiye büyük qıymet bar. Belki biz bunı berip olmayıq talebelerimize, insanımıza. Añlatamayıq o parayla ya muvafakiyetle bilginiñ bağını, belki o konvertatsiyasını kösterip olamayıq. Nasıl bilgi Paraya ve muvafakiyete çevrile. Men kenelledim de, endi tedavi etmege bilmegen, istemegen kişini şiddetnen mecbur etmek de tedavi bolmaq tügül de, endi halqımızın tedavi almaq istemey. Halq ne qadar büyükmi, azmı para qazansa, bir, eki maşina ya arabını deñiştirse, onıñ hayali toq. Endi siz aytqan bilgileri aqqında ya perspektiva aqqında tüşünmek istemey. Ve amerikalılarda bir sözleri böyle bar, Eger de sen o qadar aqıllısıñ, ne içün sen o qadar fuqaresiñ? O balaban bir yañlış, o kapitalizm içinde tuvğan bir şey, şimdi endi bugünki kapitalizm onı tanımay. Amma halqımıznıñ mantığı budır. Menim bir-iki üy bolsa, bir-iki araba bolsa, men aqılımı. Peki bu deñişebilirmi?
Çünki Gaspralı öz zamanında mahallelerinde aynı şeylerden şikâyet ete edi, aynı şeyleri yaza edi, bir tütün, bir bölgede tütün östüren çoq zengin bir tatara bara, ayta ki, işte, gazete quracam, kel buna yardım et, destek, bir şirket qurayıq. Ne qadar para ketirir? dep sorğan. O da işte böyle, o az o, men tütün saçarım dep aytqan. Amma gaz pahalı, yapacağını yapqan. Hımm.
Onıñ fiyatı, siz bilesiz, men de bilemen, qaysı bir yollarını o onı becerdi ve kene de gaz pahalı ne qadar ulu bir insan bolğan bolsa, Noman Çelebeci han ne qadar ulu bir insan bolğan bolsa, amma qarañız, gaz pahalıdan ve Noman Çelebeci han, olarnıñ arqadaşlardan tek hatıra qaldı. Bizim milliy yaşayışımızda olarnıñ etkeniniñ neticeleri qalmadı. Biz, yoq, qalmadı, iç te qalmadı, çünki Gaspralı devirinde başlanğan işleri aynı hızlıqnıñ alğa barsa ediler, qırımtatar halqı bam-başqaca başqa vaziyette bulunır edi. O qadar fukarelik, o qadar bilgisizlik, o qadar caillik ve nadanlıq vaziyeti bulunmaz edi. Yazıq ve yazıq Noman Çelebicihan, onıñ yaqında arqadaşları ve Gaspralı, olarnıñ işi belli, meşur, biz onı oquymız, biz imrelenemiz, amma ayatta o qalmadı. Halq qaldı mına şu tütünci kibek. Böyle, böyleler qaldılar işte. Bilmem, bizim programmamız biraz böyle bayağı bir negativ notada kite. Men bellesem, zaman, çoq deñişik zamanlar keçti bizim halqımızdan, tarihten ve çeşit fırsatlar kelip keçe, bugün de kelip keçe. Noman Çilbicihan vaqtı dünyada Bir çoq imperiyanıñ dağılğanı vaqıt edi. Revolütsiyalar oldı, millionlarca insan öldi. Ve biz de bu şeyiñ altından, bu bu belâniñ altından keçtik, qayttıq Vetanımıza. Men pozitiv şeyler aytayım, baqıñız. Buyurıñız. Meselâ, onda Avstır ve Vengriya, Macaristan bir imperatorlıq bar edi. Yoq boldı. Şimdi köremiz, em Avustriya çeçeklene, em de Macaristan çeçeklene. Aynı zamandan devrinden biz keçtik, ne boldı? Sürgünden ve soykırımdan keçtik. Mına sizge. Bam-başqa bir netice endi bizim halqımızğa keldi. Biz, eger ki biz devamlı keçmişe baqıp da özümiz acıyacaq olsaq, biz acınacaq, biz millet olurmız. Men, efendim, Öge. Menim eñ soñki, eñ soñki duygum ya istegim, özümi de acımağa, ya halqımnı, bütün bizim belâlarımız halqımıznıñ qazanıçı. Yazıq. Bütün bizim belâlarımız ve kelecek belâlarımız halqımıznıñ qazanıçı bolar. Halq mantığı, aqılı, dünya noqta baqışı deñiştirmese. Öz başına, özüne kelmese, yazıq ve yazıq, kene de qaytarıp aytamın, halqımız sönüş arfesinde tura. Eger uyanmasa, biz niye toplandıq?
Uyanmaq ve uyatmaq içün. Size bir sual de soracağım ve neticeye keçemiz. Biz şimdik ana tilinde laf etmeye çalıştıq, bu mevzular, zor mevzular muzakere etmeye çalıştıq. Sizce, bu zemaneviy İçtimaiy gumanitar ilimler, bu saalarda ana tilini qullanma şansımız varmı, yoqsa, misal, biz bu zemaneviy ilimlere dalğanımızda, innovatsiyaya dalğanımızda ana tilini qaybetecekmizmi, yoqsa biz ana tilimizni yaşatabilirimizmi? Çözüv bam-başqa.
Birinciden, men şaşamın tügül, men qızamın aytmaq mümkün tügül. Meselâ, Zaman-zaman şöyle de lafları işitsem, Mağa köre da endi yaş kişiler de, otuz beş, qırq beş, ya mağa köre qart kişiler, altmış beş, meselâ, torunlar aqqında söylese, nege o kerek olarğa qırımtatarca bir şey, bir şey orusça ya öğrensin, o kerek şey? Valla, efendiler, mağa qarañız! Men qırımtatar tili ders kitapsız, mektepsiz öğrendim. Er kes bu yoldan keçmesin, amma men onı yaptım işte. Valla sizden ağası birisi tabılsın, mağa desin de, sen aqılsızsın. Efendiler başqa bolmasa, men endi Birleşken Milletleri ekspert bolaraq çalıştım altı yıl. Sizin torunlarıñız aqqında, arası, ya sizin arası böyle bir kişi barmı? Ve qırımtatar tili mağa iç ende bir engel etmedi o zaman, keder etmedi. Lâkin, işte, tek ana tilini bilseñ, o da cetmez. Şimdi normal bir şey de endi bir qaç tilni bilmek. Ve qırımtatar ana tilinden soñ ekinci til bir İngilizce. Başqa tilleri de kerek, altı bolsa, on bolsa, ne qadar ziyade, maşşalla, amma er kesin öyle bolmaz, amma üç-dört tili bilmek şarttır.
Sağ oluñız. Ve sözüñ başında özüñiz, ben sizden istemedim, özüñiz siziñ içün milliy mefküre ne manaya kelgenini ayttıñız. Şimdi programnıñ soñuna keldik. Siziñ soñ sözüñiz. Bir qaç kelime, milliy mefküre nedir ve ne yapmamız lâzım? Men dedim, menim milliy mefkürem tek bir söz, millet. Bütün menim ğayelerim, bütün menim niyetlerim, bütün işlerlerim milletnen bağlı. Milletnen bağlı bolğan, bolmasa, Böyle tügül ise, mağa boş bir yer. Qaysı bir diplomat, qaysı o bir, bilmeyim, cirah, qaysı o bir bankacı, qaysı o bir kim ise bolsa bolsun. Eger onıñ zinaatı, onıñ yapqanı, onıñ ömüri milletniñ böyle tügül ise. Millet içün bütün mına bu dünyada bolğan şeyleri, vaqiaları, olayları, kişileri tek bir taraftan men qıymet kisemen. Milletimizniñ onıñ yapqanı, onıñ aytqanı, onıñ bolğanı ne kibik baylı ya baylı tügül, başqa yoq. Çoq sağ oluñız. Problemalarımız çoq. Çıqış yolları açıq ve belli degil. Neden başlamamız lâzım? Qaydan, qaysı noqtadan? Men daa önce de aytqan edim. Tüşüniñ, arqadaşlar, ocadan iş adamına, müendisten cemaat erbabına, epimiz toplaşıp, On insan yetiştirsek, amma nasıl on insan? Stiv Jobs kibi, Gaspralı kibi, Eynşteyn kibi, Nitşe kibi insanlar yetiştirsek, alim yetiştirsek, qalanını onlar yapar. Ve belki bir cetvel belgilememiz lâzım. Misal, yigirminci asırda bize qaysı zenaatlar kerek olacaq? Nasıl mütehassıslar yetiştirmemiz kerek olacaq? Er iş adamı bir insannı saylasa. Bir insanı, bakalavrını, magistraturasını, aspiranturasını oqutsa ve halqımıza bir dene mütehassıs bağışlasa, belki öteki dünyada bu onıñ yapqan eñ büyük işi olacaq. Sağ oluñız. Siz milliy mefküre programmasında eydiniz. Ve unutmañız, biz laf eter eken, tüşüner eken, bazıları yapa.